April ni kul in nga Sunday School Command Service Christian Melbourne Dam le lawm tenak a phaktertu kan Pathian min thanh ṭha si ko seh. Kan zate Bawipa sunparnak ca kan zapai ka pek hna lai. Nan i lawm maw? Nan i lawm maw? Nan lawm maw? Baibal ca kan rel lai nan zate nih ka zulh lai maw? Nan rel ti maw? Cathiang kan rel lai. Jesuh sinah khan a kut in rak rak tong hna seh tiah ngakchiat te kha an ratpi hna. Sihmanhsehlaw a zultu hna nih khan cu hna cu an sing hna. Kan pe ṭhan lai. Cucu Jesuh nih a hmuh tikah a thin a hung i a zultu hna cu ngakchia cu ka sinah ratter ko hna u. Pathian pennak cu hi bantuk mi hna tah hi a si caah Annih cu kham hna hlah u, mah i ripil hlah u. Pathian pennak kha ngakchia nih an cohlang bantukin a cohlang lomi cu ahohmanh Pathian pennak chungah Cun an lut lai lo tiah a ti. Cun ngakchia cu a pom hna i an cungah a kut a chuan i thluachuah a pek hna. Cathiang kan rel Bawipa nih a chuahnak a pek peng u sih. Kan Bawipa Jesuh Khrih hi Baibal ca kan zoh tikah a thinhang a tam lo. Bawi tlawmpal te cu a thinhang i a leice in mah gospel chungah hin voi thum a thinhang. Voikhat cu Farasihmi pawl kongah a thinhang i voikhat cu ṭempal chungah sipuaizi an tuah ruangah a thinhang. Atu cu a pahnihnak zawn teimnak chungah thinhan a si i zei ruang dah hi zawn ah thinhan kan ti si ahcun ngakchia pawl kha amah sinah am an ratpi hna i a zultu pawl i hong hna hlah seh an thlauh hna an thlauh hna hnga in zei ruangah ngakchia pawl kong ah a thinhan a thinhan hmangmi hna cu a zultu an si Hika hmun a langhtermi cu dah a si kan ti si ahcun hi ngakchia a ratpitu i ahote dah an si ti kha ngakchia tu nih khan a ṭial lo. Asinain Baibal sunglaw pawl nih an thuam hrimhrim tikah an nu le an pa ṭheo an si lai tiah ruah a si. Hika hmun ah cim ka duhmi cu dah a si i kan ti si ahcun ngakchia hna thluachuah kan hmuh khawhnak hnga dingah nu le pa nih Bawipa kerem ah a rak putu nu le pa nih van ṭha taktak nan si. Culawng si loin Bawipa nih a kut a sam i a kerem a pha i a kut a chuan i thluachuah a pekmi ngakchia cu mi van ṭha taktak nan si. Tuchun zan ah Bawipa ka ram phak dingin dawnkhan tui palei thil tam tuk kan nei. A sihmanhsehlaw kha bantuk example ah tuchun ah ruahpi a sur tuk Bawipa ka ram phak dingah thluachuah dawntu dingah thluachuah kan hmuhnak dawntu nak nan si tawn. Asinain harsatnak le dawnkhantu vialte pangpah i Bawipa khan a rak phan cangmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kut a dongh hna an bawm hna lai thluachuah an pek hna lai timi ka zumhnak ka nei. Nan za tein Bawipa sunparnak kan hmuh khawh nakhnga ding caah le Bawipa sinah ngakchia a rak pu khotu nu le pa ka bantuk thinlung a neimi nan za te cung Bawipa sualnak pe ko hna seh. Hallelujah! Hallelujah! Siacun hika hmun ah hramthoknak ah thlacam dingin siama vangvang kan van sawm lai i praise and worship kha pehzulh in an rak hman te lai i kan program kha serial in kan van than lem lai lo siama nih thlacamnak ding in Bawipa kan sawm.